Ydych chi ffansi dysgu crosio? Wel, dych chi'n y lle iawn achos dyma tutorial ar sut i grosio sgwar. A'r unig beth dych chi angen ydy bachyn a gwlân. Dau techneg syml da ni ddefnyddio yn y patrwm yma. Y gyntaf ydy'r double crochet, da ni'n rhedeg y gwlân rownd y bachyn, rhedeg y bachyn i fewn i pwyth a tynnu gwlân trwad. Yna gwlan dros y bachyn eto, a tynnu trwy dau lŵp sydd ar y bachyn yn barod. A unwaith eto, gwlan dros y bachyn a tynnu trwy dau lŵp. Nes yma gen ni chain, a nix mor syml, da ni'n jyst yn troio rownd y bachyn a tynnu fo trwy lŵp. A da ni'n cael creu cyfres o gydwyni bach. Yn gyntaf, da ni eisiau creu magic ring, a gych chi weld bod mae'n magic wedyn, ond da ni'n troi y gwlan tri gwaith rownd y bus, fel bod yna tri lŵp ar eich bus, Rhoi y bachgen i fewn a tynnu'r lŵp pella trwy'r ddau arall, a wedyn chain 3. Wedyn dyn ni'n gwneud dau double crochet tu fewn i'r lŵp na wedyn. A wedyn chain 2. A hwnna ydych chi clwstwr bach cyntaf chi. A wedyn dyn eisiau gwneud 3 double crochet i fewn yn y magic hoop wedyn. A wedyn chain 2. Ac eto 3 double crochet i fewn y magic loop. Wedyn 3 double crochet eto yn y magic ring a chain 2. A wedyn ydych chi'n gallu gweld rhyw pedwar clwstwr bach lle, a wedyn ydych chi'n gallu tynnu'r ydafedd cyntaf un a mae'n cael magic loop. A dyna pan mae'n gael o magic, ydych chi'n gorau slip stitch wedyn i fewn i'r pwyth um, y chain 3 cyntaf yna, rhaid y bach yn i fewn a jyst tynnu'r glan holl ffordd drwad. Dych chi wedi gorffan y rawnd cyntaf, troi y darn wedyn ar wneud chain 3 a wedyn dau double crochet i fewn i'r chain space yna. Dych chi'n gweld y tyllau bach chain space, dyn ni'n dweud yn galw heiniau. A wedyn chain 2 a wedyn 3 double crochet yn yr un un chain space yna wedyn. Yn y rownd yma, mae yna tri chain space da ni'n mynd i fod yn gweithio fewn ni, ac yn bob un sy'n weddill, da ni'n mynd i wneud tri double crochet, chain dau, a tri double crochet eto. Chain dau, a da mynd ymlaen i'r chain space nesaf, os mae hynny'n synwyr. Os ydych chi'n neud o fel da chi'n mynd ymlaen, mae o'n mynd i fod yn greu synwyr, a mae o'n mynd i gymryd practis. Ella wneud o ddim yn clicio tro cyntaf, ond mae hynna'n oce, okay, achos oedd o gymaint fi Dau flwyddyn. Cofia dos ar pace dy hun os eisiau stopio'r fideo yma ac ail gychwyn, canodd y weithiau, mae hynna'n hollol ok, ti'n gallu neud hyn. Wedyn pan da chi'n cyrraedd y diwadd y rownd a da chi angen neud chain dau, fel yn y rownd dwytha, da ni jyst mynd i neud slip stitch i fewn i top y chain 3 cyntaf un a dyna fo rownd yna wedi neud. Fe fydd eich angen yn bob un cornel wneud tri dwbl crochet, chain 2, tri dwbl crochet a dyna sy'n wneud y cornel, a wedyn yn bob un ymyl, bob un chain spin sy'n ar ymyl mi ydych chi angen wneud clwstwr o tri dwbl crochets ac wrth gwrs neu chain 2 rhwng bob clwstwr. A'r cyfres o chains 'ma, heina sy'n creu y tyllau ar gyfer, creu'r gofod ar gyfer y rownd nesaf mewn ffordd. Mae bob rownd mwy na lai union yr un fath, ond i chi gofio'r techneg ar y corneli, sef 3 double crochet, 2 chain, a wedyn 3 double crochet arall cyn symud ymlaen i'r chain space nesaf. A Os da chi'n cofio'r techneg cornel yna, bydd y gwaith yn tyfu a tyfu ben ei hun. A da chi'n gallu mynd o mor fawr neu fach a da chi isio. A wedyn i orffan, da ni jyst yn gwneud chain un, torri glan off, a tynnu'r edafedd holl ffordd drwad. A dyna fo. Mae patrwm yma'n gallu bod yn ddiddiwedd, so chi'n gallu gwneud sgwar anferth, neu so chi'n gallu gwneud lot o rei bach lliw gwahanol a gwnio nhw efo'i gilydd yn y diwedd. Mae o hollol fyny i chi.